Bavê Şivan kurdekî xemxurê kultûr û kelepora kurdî ye. Kesekî li herêma xwe li Dêrika Hemko jî hezkirî ye, naskirî ye. Ji bo ku debara jiyana xwe bike, jiyana malbata xwe biîşîne, li bazara Dêrikê jî koşkkarî dike. Mala xwe jî kiriye mozexane, kiriye methef. Ji sala du hezar û çardan va yanî ev heşt sal in mala wî mozexaneya kelepora kurdî ye. Bêhtirî hezar perçeyên keleporî yên kurdî di wê mozexaneya bavê şivan de têne dîtin. Çûye kuderê tiştek bi xwe re biriye û di mozexaneyê de bi cih kiriye. Ji her çar perçeyên Kurdistanê tiştên hêja û dîrokî tê de têne dîtin. Kesên ku alîkariya wî kirine jî navên wan yek bi yerk li ser plakêtekê nivîsandine. Mafê kesekî jî nexwariye. Ev dîmenên ku hûn dibînin Berî du salan hatine kişandin. Ez wê demê yanî berî du salan çûbûme mozexaneya bavê şivan li Dêrikê, Dêrika Hemko min ew ziyaret kiribû. Ev dîmen in hûn dibînin. Bi rastî jî tiştekî hêja ye. Bavê Şivan mîvanê min e Ehmed Bavê Şivan xwediyê mozexaneyê ji dêrikê hatiye Tu bi xêr hatî Bavê Şivan Serserê min nav xêra dibî inşallah Serserê min Serçavê min Serçavê min hatî Çi xweş bû Wê demê soz dabû te berî du sal ez hatim cem te min got bi xêr rojekê ez ê te li Hewlêrê li studyo mîvanê xwe binêre çêbû Wala xwedê çêkir Xwedê çêkir Sihete te baş e? Xwedê elhamdulillah. Elhamdulillah elhamdulillah. Te mozexane methafa xwe mezin kiriye nekiriye? Wê hêwka xwe ye wekte dîtî. Weke xwe ye? Parçeya gelek alem tîne lê mozexane hêwek xwe ye. Wek xwe di mal da ye. Mal de ye. Te dernexisiye dervayî. Nan hêwekê xwe ye. Gerek di mal da be. Di mal da hîn xweştir e ne? Belê.

Pişta muzexanê girtin, silafê mij hemûa re hene yek bi yek hundurê welat û ji derveyî welat. Bavê şivan ne xwendevan e, ne nivîskar e, ne siyasî ye lê miletê dêrikê bavê şivan anî danî muzexanê. Milet ji te hez dike. Miletê dêrikê ez spasiya wan dikim yek bi yek û hemû insanê alîkariya vê muzexanê kirî ez şikuriya hemûa dikim. Hundurê welat û ji derveyî welat ewa bavê şivan aniye gihandiye vê derê

Arî kariya muzexanê. Ji beşê din yên Kurdistanê jî di mozexanan te de parçeyên tarîxî. Dê wek sûretê Şêx Saîd el Kurdistana Bakur sûretê Qadîb Hemed ev hene yê dî yê hundirê welat. Baş Di nav fikrî meredekê çê bikî meselen te meret çêkirine li wir.

Reya min ew heye. Mesela li bajarê Dêrikê cihekî li derva vekin li sûkê vekî milet biçe û bê bibîne yanî ne mecbûr bin werin cem te mal. Ew zehmet e? E ne divê bînatek bê avakirin. Divê demek madî li pişt hebe. Dema te kes dema te nakê. Tamam xwedê xwedê teala erî min dikê welhamdulillah destê min hene ji xwe dişexilim. Û wekî dî ev alema ku qet'a tînî mala we ava û mala te ava. Û baş e wekî din tu çi dixwazî bavê şivan? Daxwaza te çi ye? Ji xelkê meselen ji xêrxwazan, ji berpirsên Rêveberiya Xweser ya Îdara Zatî ku tu vê mozexana xwe, methefa xwe mezin bikî? Walayi daxwaziya min ji careke dî dubare dikim silav ji beqa insanara ev insaniyê ku arî min kirîn arî muzexana xwe kirine muzexana ya vî miletî hemû ye îro bavê ji van saxe sivî emirê xwe dê bikê herê daxwaziya min heçî insanî ku qet'a cem wa heyin cem wa wendana her insanekî qet'a cem wa heyin bila bînin em ê din muzexanê do em ê navê ser binivîsin û bênamo fira bê sebra û hebe her xwedê teala wî derîkî vekê fireh bibe inşallah dixwazî mezin bikî